כ'וויל היינט נעמען בעזר השם א סאבדזשעקט וואס איז אונטערגעקומען אסאך מאל צו רעדן פון דעם איבער די לעצטע יארן מיט געוויסע מענטשן וואס זיי זוכן צו אינוועסטן זייער געלט אין ריעל עסטעיט אדער אין אזעלכע מינע זאכן, ס'ווערט אנגערופן אלטערנאטיוו אינוועסטמענטס, אנדערע מינע אינוועסטמענטס, ס'דא די טיפיקל אינוועסטמענטס וואס יעדער איינער גייט, עס ענד פי פֿינף הונדערט, מאכן א פארטפאליאו, סטאק מארקעט, וכולי וכדומה, נאר די מען דא אלטערנעטיוו אינוועסטמענטס וואס מען טוט עס נישט ביי קיין טיפיקעל באנק, מען טוט עס נישט ביי קיין טיפיקעל בראוקערידזש, ווי למשל ריעל עסטעיט אדער קאמאדיטיס אזעלכע זאכן, סאו די סאבדזשעקט וואס ס'קומט אסאך מאל ארויף איז עקטיוו ריעל עסטעיט אינוועסטינג ווערסוס פעסיוו, וואס איז בעסער, וואס איז די מעלות און חסרונות פון דאס אדער יענע, וואס פארוואס אסאך מאל מענטשן זענען מצליח מיט זאכן, אנדערע מענטשן זענען נישט מצליח מיט די זעלבע איידיעס, סאו מענטשן פרעגן וואס איז בעסער, פעסיוו ריעל עסטעיט אינוועסטינג אדער עקטיוו, סאו די אמת די ענטפער איז, ס'דיפענדס אן די פערסאן, ס'האט צו טון מיט וועלכע מענטש ס'איז, ס'איז נישט, מ'קען נישט זאגן די סטרעטעדזשי איז גוט און די סטרעטעדזשי איז נישט גוט, ס'האט צו טון מיט די מענטש, מיט די אינוועסטער, מיט ווער ס'געט זיך מיט דעם אפ, איך האב גערעדט צו אסאך מענטשן איבער די יארן און איך האב געזען מענטשן וואס זענען זייער זייער מצליח מיט עקטיוו ריעל עסטעיט מינינג זיי האבן אליין געקויפט אליין געמענעדזשט אליין געזוכט דיעלס און די זעלבע מינע דיעלס די עקזעקט סעים טייפ אוו דיעלס האבן אנדערע נישט מצליח געווען אפילו זיי האבן געלערנט און זיי האבן גענומען קורסעס און זיי האבן געטרייט זייער זייער שווער און קלוגע מענטשן איך רעד נישט פון קיין נאראנים איך רעד עכטע קלוגע מענטשן וואס משום איזה סיבה האבן זיי נישט מצליח געווען און אנדערע האבן יא מצליח געווען, און די זעלבע עקזעקט זאך האב איך געזען מיט פעסיוו אינוועסטינג, איך האב געזען געוויסע אינוועסטער וואס האבן זייער שיין מצליח געווען צו אינוועסטן אין פעסיוולי אזוי ווי סינדיקעטס, גרופס, אזעלכע זאכן, און איך האב געזען אנדערע וואס האבן פארלוירן געלט, אדער זענען סטאק געווארן אין געוויסע סיטועשענס און זיי האבן נישט פארשטאנען וואס עפעס גייט נישט פאר, כ'האב געזען וואס זיי האבן באשולדיגט די וואס האבן געמאכט די גרופס, כ'האב געזען וואס זיי האבן געוויסט אז ס'איז זייער זייער סיטועשען, באט כ'האב געזען אין אלע סיי אין עקטיוו סיי אין פעסיוו האב איך געזען וואס זיי האבן יא מצליח געווען, און כ'האב געזען וואס זיי האבן נישט מצליח געווען, סאו כ'וויל נעמען היינט די פאר מינוט און רעדן פארוואס דאס געשענט, און וואס איז די חילוק וואס ס'מאכט איינעם יא מצליח זיין ביי עקטיוו ווערסטו ספעסיוו, און די זעלבע זאך פארקערט וואס ס'מאכט אים דיסעפוינטעד. און כ'וויל דיך דערמאנען אויב דו האסט עני שאלות סיי איבער די נושא און סיי איבער אין דזשענערל וואס דו ווילסט מ'זאל אדרעסן קענסטו אריינשיקן א טעקסט מעסעדזש צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. סאו די גרויסע מיסטעיק, די גרויסע טעות וואס מענטשן מאכן איז אז רוב מענטשן מיינען אז די חילוק פון איינער וואס איז מצליח און נישט האט צו טון צו ער איז קלוג צו ער איז נישט קלוג צו ער איז עקספיריענסד אדער א בעגינער א גוטע דיל ווערסעס א שלעכטע דיל, אוודאי די אלע זאכן זענען וויכטיג, עקספיריענס מאכט אסאך אויס, א גוטע דיל איז זייער וויכטיג, חכמה, יא, שכל העלפט אסאך, אבער נאך אסאך קאנווערסעישאנס מיט מענטשן און נאך אסאך וואס איך האב געזען, קען איך ענק איין זאך זאגן, די גרעסטע חילוק איז נישט די אויבנדערמאנטע זאכן, נאר די גרעסטע חילוק איז וויפיל פארשטייסטו אין וואס דו גייסט אריין. נישט די אינטעלידזשענס, נישט די שכל, נישט וויפיל דו פלאגסט דיך, און נישט אפילו וויפיל דו טראסט יענעם. די חילוק איז וויפיל פארשטייסטו אין וואס דו גייסט אריין. ווען דו קוקסט אויף עקטיוו אינוועסטינג, זייער אסאך מענטשן זענען מצליח אין עס און אסאך זענען נישט. וואס איז די מעלה ווען דו גייסט אריין אין עקטיוו? דו קאנטראלסט מער ווייניגער אלעס. דו טשולסט די דיל, וועלכע דיל וויל איך אריינגיין? דו מענעדזשט די גאנצע פראסעס פון די אנדעררייטינג, די דו דילידזשענס, דו דיסיידסט ווען יא זאל איך עס טון זאל איך עס נישט טון, פאר די ריכטיגע מענטש דאס קען זיין זייער זייער א פאוערפול זאך, באט אסאך מאל אויב דו ביסט נישט די ריכטיגע מענטש פאר עס, איז די צייט דארפסטו האבן פאר עס, דארפסטו האבן עמאשענעל רעזיליענס, דארפסט קענען דורכטראגן שווערע צייטן און פייטן פאר עס, אז דו ביסט דא דאס צו מאכן ארבעטן, דו דארפסט אסאך מאל מאכן דיסיזשענס אונטער פרעשור, נישט יעדער איז געמאכט געווארן צו מאכן דעסיזשענס אנטער פרעשור, דארפסט קענען הענדלען סורפרייזעס, אסאך מאל איז א סופ האסט געוואוסט איין זאך האסט האסט דיך גערישט אויף איין מהלך און למעשה האסטו געהאט א סורפרייז ס'איז נישט געווען אזוי ווי דו האסט דיך גערישט. סאו אויב איינער איז נישט באמת מיט הבנה אויב איינער פארשטייט נישט באמת אין וואס ער גייט אריין סיי מענטעלי און סיי פרעקטיקלי, איך רעד נישט נאר פון די דיעל, איך רעד אפילו מענטעלי אז דו דארפסט זיין רעדי צו קענען מאכן די אלע דעסיזשענס, דארפסט זיין רעדי צו דיעלן מיט די פרעשור וואס ס'ליגט אין דעם, די סטרעטעדזשי קען זיין א גוטע סטרעטעדזשי אבער דיך קען עס צוברעכן, נישט ווייל ס'איז נישט קיין גוטע מהלך, פשוט ווייל ס'איז א שלעכטע מעטש, דו ביסט נישט געמאכט צו קענען דילן מיט אזא זאכן וואס דו האסט דיך אריינגעלייגט, דאס איז אלעס ווען דו רעדסט פון עקטיוו, דו אליין גייסט זוכן און דו אליין גייסט טון, פון די אנדערע זייט פעסיוו אינוועסטינג איז, לאמיר רעדן אביסל פון דעם, אסאך אירע מיינען אז פעסיוו מיינט איך טראסט איינעם, ווייל יענעם טראסט איך, ממילא בין איך סעיף, איך ווייס אז איך גיי אריין אין א גוטע דיל. און איך וויל דו זאלסט וויסן אז דאס אליין, טראסט אליין, איז נישט גענוג, ס'איז קען זיין די מאוסט דעינדזשערעס זאך מסתם, וואס די מיינדסעט וואס די האסט ווען ס'קומט צו אינוועסטן, אפילו נישט ווייל יענעם קען מען נישט טראסטן, אבער אפילו אין פעסיוו אינוועסטינג דארפסטו אויך פארשטיין וואס דו טוסט און וואס דו גייסט אריין, יא, דו דארפסט טאקע נישט מענעדזשן די פראפערטי, אבער דו דארפסט אבער יא פארשטיין די סטראקטשער, פארשטיי ווען דו גייסט באקומען געלט, פארשטיי וואס ס'דארף דא געשען זאלסט מצליח זיין. לאמיר איבערגיין אפאר זאכן, למשל, ווי לאנג דארף איך צושפארן מיין געלט דארט? ווי לאנג גיי איך נישט קענען טאטשן מיין געלט? איז עס צוויי יאר? פינף יאר? צען יאר? וואס גייט געשען אויב איך גיי דארפן פארדעם האבן מיין געלט? לאמיר זאגן איך גיי דארפן חתונה מאכן א קינד פאר די דיעל דארף מעטשורן, פאר די דיעל דארף זיך ענדיגן, איז דא עני וועג וויאזוי איך קען צוריק האבן מיין געלט פריער? איז דא עני ליקווידיטי דא? און וואס דארף געשען איך זאל בכלל מאכן געלט? אויף וואס פארלאז איך מיך וואס דאס דארף זיין די ריטורנס? וואס איז די קעש פלאו? וואס איז די אפרישיעישאן אויף וואס איך ריש מיך? ס'גייט זיין א ריפיינענס? ס'גייט זיין א סעיל? וואסערע ריסקס ליגט דא? וואס קען גיין סאוער? אפילו ס'איז א גוטע דיל, אפשר גייט עפעס זיין אויף וואס כ'האב מיך נישט גערישט? און איך זאג ענק, כ'האב עס אפילו איבערגעשמועסט אויך מיט איינעם א גרויסע עקספערט וואס רעיזט אסאך קעפיטל פון אנדערע אינוועסטערס און ער האט מיר געזאגט די זעלבע זאך. רוב מענטשן וואס דערלייגן געלט אדער זיי רעדן זיך אפ אדער זיי האבן טענות ווען ס'קומט אין פעסיוו אינוועסטינג, זיי אינוועסטן פעסיוולי מיט א צווייטע גרופ אדער מיט א צווייטע מענטש וואס שטעלט צוזאם די דיעלס, פעלן נישט ווייל די דיעל איז נישט געווען גוט, רוב אירע איז פשוט ווייל לייף העפענס און די אינוועסטמענט איז נישט געווען קיין גוטע פיט אין זייער ריאליטי, אין זייער סיטועשן, אין זייער מציאות'דיגע סיטועשאן פון זייער לעבן איז די דיעל נישט געווען קיין גוטע מעטש און נישט וועגן די דיעל איז נישט גוט סאו דאס איז זייער זייער א וויכטיגע זאך צו פארשטיין אז ווען די קוקסט אויף פעסיוו אינוועסטינג דארפסטו וויסן אין דיין סיטועשאן וויאזוי די דיעל מאכט סענס פאר דיר. איך קען ענק זאגן איך האב אסאך מאל מענטשן קומען צו מיך איך האב געלט איך וויל אוועק לייגן, געב מיך עפעס א גוטע ריעל עסטעיט דיעל איך וויל אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, און איך זאג זיי ניין דאס גייט פאר דיר נישט ארבעטן, נישט וועגן די דיעלס איז נישט גוט און נישט וועגן איך וויל זיי נישט אנשדכנ'ען מיט געוויסע דיעלס, ווייל איך וויל מאכן זיכער אז זייער סיטועישן פיט מיט די דיעל אין וואס זיי גייען אריין, און אפילו א גוטע דיעל קען זיין א שלעכטע דיעל, פאר די ראנג פערסאן. סאו די באדעם ליין, ריעל עסטעיט איז, ס'ווערט אנגערופן א עסעט קלעס, ס'איז נאך א פלאץ ווי מ'קען אוועק לייגן, ס'איז נישט אייביג א געוויסע מהלך, נישט אייביג, איינער האט מיר געזאגט איך טאטש נישט קיין דיעל וואס יענער האט עפעס א קאנטראל אויף עס, איך מוז האבן הונדערט פראצענט קאנטראל אויף עס, ס'איז נישט, ס'איז כמעט קיינמאל נישט ריכטיג צו זאגן אייביג זאל זיין עקטיוו, אייביג זאל זיין פעסיוו, אייביג איז עס גוט, אייביג איז עס שלעכט, ס'איז פשוט א עסעט קלעס, און אויב דו האסט א גוטע נעטווארק, האסט גוטע אפערטוניטיס, האסט א גוטע אנדערסטענדינג, זאלסטו נישט איגנארן די עסעט קלעס, זאלסט אבער מאכן זיכער אז דו דזשאמפסט נישט סתם אזוי אריין, ווייל דו האסט געזען א צווייטער האט געמאכט געלט, ווייל איינעם וואס דו טראסט איז אינוואלווד, ווייל ס'איז סאונד סעיף, די ריעל קוועסטשען וואס די דארפסט דיך אייביג פרעגן איז, איז נישט נאר איך דארף אליין ביזי זיין מיט עס, אדער איך טו עס דורך א צווייטן. די עכטע קוועסטשען וואס די דארפסט אייביג פרעגן איז, דו פארשטייסט צו וואס דו קאמיטסט דיך, און דו פארשטייסט אז דאס פיט דיין לייף סטייל, דאס פיט אין וועלכע סיטואשען אין דיין לעבן דו ביסט, און ווען דו פארשטייסט דאס און ס'איז צוזאמען, דו פארשטייסט אז ס'שטימט מיט דיין לייף סטייל, ס'שטימט מיט דיין עקספעקטעישאנס, ס'שטימט מיט דיין ליקווידיטי נידס, ס'שטימט מיט ווען דו גייסט דארפן האבן די געלט, ס'שטימט מיט די צייט ווען דו גייסט דארפן האבן געלט, און דו גייסט, און דו ווייסט וויאזוי דו גייסט דיך א עצה געבן אין די מיענטיים ביז דאס גייט זיך ענדיגן, דעמאלטס האסטו א טשענס אז בעזר השם זאל עס ארבעטן פאר דיר די וועג וויאזוי דו ווילסט ס'זאל פאר דיר ארבעטן. כ'וויל דא מענטשענען א סטארי וואס איך האב מיטגעהאלטן. א דיל וואס האט געארבעט אבער עס האט נאך אלץ געפלאפט אקעי סאיז געווען צוויי מענטשן וואס איך האב מיטגעהאלטן צוויי מענטשן וואס האבן אינוועסטעט אין די סעים ריעל עסטעיט דיעל אלע ביידע האבן אינוועסטעט די איידענטיקעל אמאונט זיי האבן ביידע אריינגעלייגט צוויי הונדערט און פופציג טויזענט דאלער אין די זעלבע דיעל אלע ביידע די חילוק איז סגעווען די זעלבע פראפערטי די זעלבע ספאנסער די זעלבע וואס האט צאמגעשטעלט די גרופ די זעלבע נומבערס די זעלבע פראפערטי די זעלבע דיעל אלעס אלעס די זעלבע אויף פעיפער איז דאס געווען זייער א גוטע דיל, כ'על ענק זאגן אביסל מער דיטעילס, פייוו יער האלד, מ'האט געדארפט האלטן די געלט פאר פינף יאר, די דיל איז געווען אז די ערשטע יאר גייט מען גארנישט ארויסנעמען פון דארט, און רוב פון די ריטערן פון די דיל איז געווען עקספעקטעד אז ביי די ענד פון די פינף יאר גייט זיין די עקזיט, און דעמאלטס גייט מען ארויסנעמען די געלט. איינער פון די צוויי האבן אוועקגעוואקט זייער העפי פון די דיל, און די אנדערער איז אוועקגעגאנגען עקסטרימלי עקסטרימלי פראסטרעיטעד, זייער זייער נישט העפי, וואס איז געווען די חילוק פון די צוויי? נישט די דיעל, ס'איז געווען די זעלבע דיעל. נישט דער וואס האט געמענעדזשט די דיעל, ס'איז געווען די זעלבע מענטש וואס האט עס געמענעדזשט פאר פערסאן עי און פאר פערסאן בי, פאר ראובן און פאר שמעון. נישט די ריטורנס, אלע ביידע האבן געהאט די זעלבע ריטורנס. אבער די חילוק איז געווען די אנדערסטענדינג, די פארשטיין. וויפיל האסטו פארשטאנען אין די וואס דו גייסט אריין. די ערשטע אינוועסטער איז געגאנגען, אריינגעגאנגען אין די דיעל, ער האט געוויסט מיין געלט איז יעצט איינגעשפארט פאר פינף יאר, איך גיי דאס נישט טאטשן, און איך האב נישט קיין פראבלעם צו ווארטן. די צווייטע אינוועסטאר איז אריינגעגאנגען אין דעם מיט די אנדערסטענדינג אז די מענטש מיט וועם ער גייט אריין אין א דיעל איז א טראסטווארדי מענטש, א מענטש וואס ער קען טראסטן, ער האט אסאך עקספיריענס אין ריעל עסטעיט און ער מאכט די דיעלס, סאו איך וויל אינוועסטן געלט דארט ווי אים, ער איז א איד א עושר, א איד א נגיד, ער האלט אין איין אינוועסטן אין ריעל עסטעיט, ער האלט אין איין צוזאמשטעלן דיעלס, איך גיי אריינגיין מיט אים אין א דיעל, ער האט נישט עכט זיך אריינגעלייגט. צו פארשטיין וואס ס'מיינט פייוו יער לאקאפ, וואס מיינט עס פאר אים? בערך איינס א האלב יאר שפעטער איז אנגעקומען סיטועשענס אין די לעבן, ער האט חתונה געמאכט א קינד, די זעלבע צייט איז זיין ביזנעס געווען זייער סלאו, די זעלבע צייט איז אונטערגעקומען אנעקספעקטעד עקספענסעס, און ער האט געדארפט האבן די געלט זייער שטארק, און אויף אלעם האט ער גערעדט מיט זיין אקאונטענט וואס האט אים געזאגט אז ביסט זיכער האסט געדארפט אריינלייגן געלט אין די דיעל, האסט געמאכט דיין דו דילידזשענס, ווער זאגט אז ס'איז גוט פאר דיר, ווער זאגט אז ס'גייט טאקע זיין די געלט נאכדעם. און ער טראכט אריין, איך האב שוין איינס א האלב יאר אריינגעלייגט געלט און איך זעה נישט קיין איין פעני ריטורן דארט, איי דאס האט געהאט א פייוו יער לאקאוט, דאס האט זיך שוין אין זיין קאפ אריינגענומען אז ער דארף יעצט האבן געלט, סאו ער זוכט יעדע יעדע מין תירוץ פארוואס די דיל איז נישט געווען קיין גוטע דיל, און ער קען גיין האבן טענות פארוואס ער דארף צוריק באקומען זיין געלט יעצט. איז ער געגאנגען און ער האט געזאגט פאר דעם ספאנסער, פארן ליד ספאנסער, איך מוז יעצט האבן מיין געלט, איך וויל נישט הערן פון גארנישט, איך דארף יעצט האבן מיין געלט. די ליד ספאנסער איז געגאנגען, ער האט אים נישט געקענט צוריק געבן די ריטורנס פארשטייט זיך ווייל מען דארף ווארטן פֿינף יאר פאר דעם, און מען דארף ארויס גיין פון די פראפערטי, מען דארף נאך מען דארף נאך רענאוועטן זאכן, מען דארף נאך האבן געוויסע ריפיינענסעס, ס'איז נאך געווען זאכן וואס מען האט געדארפט טון, און ער האט אזויפיל פארפירט אז ער מוז האבן צוריק זיין געלט, איז די ליד ספאנסער געגאנגען ער האט אים פארשאפט א צווייטע אינוועסטער וואס האט אים צוריק געגעבן זיין געלט מיינוס עפעס, עפעס איז אראפגעגאנגען א טשארדזש פאר די טרענזעקשן, און פינף יאר שפעטער איז דער צווייטער האט געמאכט געלט און ער איז געבליבן נעבעך אויסגעשפילט און וואס זאגט ער? פעסיוו ריעל עסטעיט ארבעט נישט. ארבעט עס דען נישט? זעסט דאך אז פאר ראובן האט עס געארבעט. פאר דיך שמעון האט עס נישט געארבעט. נישט וועגן דער דיל איז נישט געווען גוט, דאס איז געווען די זעלבע דיל, און די דיל האט אפילו געארבעט פאר דער וואס האט מיך איבערגענומען אויך, נאר פאר דיר האט עס נישט געארבעט. און דאס איז א נושא וואס איז מיר זייער אינטערעסאנט מענטשן מוסר'ן עס זייער אסאך, פעסיוו ריעל עסטעיט מיינט נישט מער פלעקסיבל, ס'מיינט נישט ווייניגער פלעקסיבל, טראסט מיינט נישט אז דו דארפסט לעיקוואד דעם נישט פארשטיין, וועגן דעם איז זייער וויכטיג אפילו דו אינוועסט פעסיוולי דו מוזט וויסן עקזעקטלי מיט וואס דו קאמיטסט דיך, אדער אז דו ווייסט נישט און דו ביסט פויל אריינצוגיין און קוקן אין וואס דו קאמיטסט דיך, איז עס נישט געמאכט פאר דיר, ווייל דו נעמסט א ריסק וואס דו האסט נישט קיין אהנונג וואסערע ריסק דו נעמסט, און די גרעסטע ריסק איז נישט די דיל, די גרעסטע ריסק איז אז דו פארשטייסט נישט אין וואס דו גייסט אריין. אונז האמיר אסאך ארומגערעדט איבער די נושא פון אוועקלייגן אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, בויען א פארטפאליאו דארט, פאר מאוסט פיפל, פאר רוב מענטשן, עספעשעלי אין אנפאנג ווען דו פאנגסט אן אוועקצולייגן יעדע חודש, יעדע יאר עפעס געלט, איז דאס איינס פון די קלוגסטע זאכן, עפן דיר אויף א לאנג טערם פארטפאליאו, א אינדעקס פאנד, קענסט גיין צו ווענגארד, צו שוואב, קענסט גיין צו פיידעליטי, ס'קאסט זייער ווייניג געלט, און ס'איז דייווערסיפייד צווישן די פֿינף הונדערט גרעסטע קאמפאניס אין אמעריקע, ס'האט זייער א שטארקע היסטאריקעל רעקארד, אבער ס'איז זייער וויכטיג אז איינמאל דו פאנגסט אן צו בויען עסעטס, האסט עפעס סיגניפיקענט עסעטס, מינינגפול עסעטס, איז גוט עס צו דייווערסיפייען אין אנדערע עסעט קלעסעס אויך, עס ענד פי פֿינף הונדערט איז עקוויטיס, פובליק מארקעטס, און ס'האט צו טון מיט די א ספעסיפיק טייפ אוו מארקעט, אבער אויב דו גייסט אין נאך עסעט קלעסעס ווי למשל ריעל עסטעיט און דו אינוועסט אין אזא מין פלאץ סאו האסט קעש פלאוינג עסעטס וואס דו קענסט צולייגן קענסטו בקיצור ווען איין זאך גייט סאוער מיינט נישט אז די אנדערע זאך דארף גיין סאוער סאיז דא נאך א פלאץ ווי דו האסט געלייגט דיין געלט לעולם ישוב שדים נכסיו סאו נישט א שטאטס עס ענד פי פֿינף הונדערט נאר צולייגן נאך לעיערס, לייגסט צו נאך זאכן וואס דו גייסט אינוועסטן דיין געלט און דו וועסט האבן נאך עסעט קלעסעס וואו ס'וועט ליגן, אבער די נאמבער וואן זאך, אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט כדי צו מצליח זיין אין דעם איז, נישט קיין חילוק צו עקטיוו צו פעסיוו אדער אנדערע אלטערנאטיוו אינוועסטמענטס, פארשטיי אין וואס דו גייסט אריין, דאס איז די נאמבער וואן זאך וואס דו גייסט דארפן פאוקוסן, די גאול איז נאט צו טשעיס ריטורנס, נישט דאס נאכלויפן וואסערע ריטורנס, די גאול איז אז בילדן א פארטפאליאו וואס די קענסט עס הענדלען וואס עס שטימט מיט דיין לעבן, ווען די לייגסט די צוויי זאכן צוזאמען סיי האבן א שיינע פארטפאליאו און סיי מאכן זיכער אז עס שטימט מיט דיין לעבן, האסטו א גוטע פאנדעישן, האסט א זאך וואס די שטעלסט צו צו דיין לעבן נישט דיין לעבן שטעלט זיך צו דעם צו. כ'וויל דיר נאכאמאל דערמאנען אויב די האסט א קוועשטן איבער די נושא אדער איבער אנדערע פיינענשעל נושאים גיב געלט